Nama nama menua tu? Menua tu? Tu dia cerita.
Ah, jadi nama dah dia? Nama dah nama dia? Oh, jadi nama aku tu uh, Johannes Ipis Abang Mala. Jadi tu mah aku tu asal orang Kampung Ramon. Ah, jadi tu mah pesaka kami ba Ramon ke meruan dijaga kami meruan rindu kami maya Gawai Dayak kena dampih sigi diintu sigi dijaga. Nyadi tu tu padang orang suba dulang tepang nama tu jaki titah tu. Tu dulang tepang tu dulang tepang nyadi tu meh pintu orang ke berebut amai cerita iya suba. Nyadi cerita iya orang ke nama Jai suba nyadi siku ke enggau berebut ti indu nya. Enda ga ku ingat ngai bula pia ninga tusi. Nyadi berebuat orang ti suba ka indu siku ngasuh orang ngukir, ngukir pintu, pintu tapang ba nia tapang tu dukir sida iya tadi nyadi ke pintu bedinding ke belachu kain putih um belachu bedinding ke nya besapat ke belachu siku sepia ke tu siku sepia ke tu. Temu utai ke dukir atu tadi, inu suruh duduk ba tawak meda tak sama sebaka enggau ukir. Ukir tu sebaka enggau kebelakang nya. Bela enda ngembu meh seduai iya nya tadi, enda ngembu inu iya nya pada ari pintu berebuk amai atau Pintu nama? Pintu orang berebuk amai. Oh, berebut amai.
Ah, berebut amai.
Nyadi purih orang ke ngembu tu tadi, nurunka Orang ke suka menggai piring nya tadi. Anya purih aku empu tu. Sapa sapa dua iko ke perebut ih. Ah ke kingat aku nama iya suba Jai. Siko dak agi. Ah siko nya enda ku ingat angai bula ko iya. Enda ingat ke siko nya agi. Anya meh purih orang nya nemu ngukir. Anih ngukir. Jadi tu guna kura. Batu kura. Batu kura. Batu kura.

Sapa empu sapa asal empu tu sigi asal tu iban mun empu tu. Au asal iban mun. Sapa te engai ngintu ga agi anjung ari kitu. Ditu ngintu ga. Mempul. Au.
Kembang tua tai tua. Tu buak buak ah buak nama.

Gelau Liai. Ha. Oh, Jadi okay. suba aku cerita orang meda. Tok Gelau siku tu Liai.
Ah, Liai. Liai. Indu.
Ah, tu tu nadai dia, nadai dia gagak jari kita mensia. Nadai. Nah sigi nyadi.
Ah, temu
Gian ngau sepan nama siku. Dah. Gian ngau nya orang nemu tu suba maya seduai mansai. Lepung lepung bai. Melepung. Ah, melepung tai tu tadi. Tebelian tu jawab ko eh. Nak aku nemu ngai bola pia. Oh. Engkah ke orang ba Nama tu tadi ba banir kayu. Ah. Udah ke engka ma lalu mimpi seduai ita tadi. Orang tu minta abi lalu dintu. Tu sapa nama tu ari?
Ah tu Bujang Gelau. Oh laki. Ah laki tu Dara Liai. Oh inu. Tu eh. Tu kena nya dintu kena rumah tu. Ah tu utai bala pengaruh sida tu Tarian Babi. Au.

Ok uji kita meda tu ukai utai pelestu ukai fever ke deka ga indun tu na segi uri ya laban aku nemu ngasai ke tai tu nadai lebih ari tu tu pengeroh asal bansa remun Iban remun na au. Utai tu utai original ku kitai. Ukai utai laku lakun, ukai fable au. Ji kita berati kita enggau manah berati gia. Jadi tu duku kena rak bebunuh suba. Duku udah kala bedengah au.

Ulih nemu.
Ulih nemu cerita.
Umur aku udah enam puluh lebih dah. Hmm. Dah kai enti dah suba lah. Au. Laban utai tu ditemu aku start ari aku ari aku mit nya. Au.
Semua dah temu aku sampai kini tu.
Au. Enda sigi udah ada peda.
Tu udah enam puluh lebih umur ku. Maya nuan ada utai tu nang siti udah bisi. Ada nang siti dah bisi.
Dah bisi semua.
Ngirup ai tuak selamat hari gawai. Iklan dulu. Sama.
Dak pemeri guna ngirup.
Atu tapak tapang. Dikerak ari tapang. Jadi kami enti ngintu tentu beketu rak meri ngirup.

Ukai aaa tu gik tanya aku patung dua iku tu tau ke pendik tu di temu serta tau ke ni maya aa enda sama hari jauh takah seduai di temu jauh neh.

Sekali agi aku nanya, pintu tu enti turun iya empu, empu enda tanggung betul? Enti ukai peturun iya enda lah tanggung tubuh siku ke ti kah? Nya pia meh, pia.
Kadang-kadang enti tanggung.

Nyadi tu pia mah tu ga aaa titik pinang lebat mayang titik sirih tumu takang titik ru insap aaa titik ruku aaa titik temeka titik kapu aaa rubung kerang ti titik aaa ehem makau dagang nyadi tu mah kena kami ngumbai kena kami ngelemai kena kami madah kami nungah kami ngusung kami nulung. Jadi kami ke datai ditu tadi ka Penang nela kita laban nyemadi kami ngil enggau Intan sida ka enda asal pun pemuan penatai uhh bansa Iban Remun nya buah kami ke datai diatu minta. Kita tu tadi ngajah kami gerai ngajah kami nyamai lantang senang gayu guru. Ngami ba kami tu tadi bayu ke langit bintang tiga bayu ke bukit benjong sana bayu ke mungu kaki kerepa bayu kai entali nanga. Ngami kami tu tadi ah baka tanga kami bisi lalau baka perengkong bisi bisi kasau baka danau bisi pulau baka langit bisi kebong baka bukit bisi tuchong ngami kami tau betuah tau belimpah. Kami kami enti buma bulih padi dagang menang beli nginti titi tali beranak gala peridi bumai bulih padi ngami kami tu ila mudah gerah menjereki kami anak bansa kami pandai sekula ulih uhh masuk universiti bulih degree bisi diploma bisi PHD ngami sida tadi maju tau nyadi dutur nyadi inu misi tau menggai menggai menua jadi menteri. Jadi tu nuan tu pia meh nuan tempa petara guna pesaka. Jadi kami kena tau itu ka orang bukai sigi purih pentih diri nuan darah getah nuan jadi nuan tu tadi endang nganu endang malu endang ngelesai enggau mutih kami laban kami sigi agi beguna ke nuan ngami nuan tau nyaga menua tu enti bisi tai ka ngetil nyambil ngelih meriah kami menua mun tu nuan tu nyadi empang nyadi paga nyadi sapuih nyadi kuta mbu ngembu tai ke pun pun tinggi pusat ai buli tanah ai reti adat matahari mati gerai nyemai meh kami tu dio remun tu nadai pan uma. Lantang senang gayu guru menua menua sagu mena bidu betu gayu ngambi gayu menua menua sadap mena biak betu pirak ngambi tambak nyadi raja pangai mena gunai betu janai ngambi gerai selama iya. Ooh. Haa. Nya iya.